א גוט מארגן און וועלקאם בעק צו ביין פאראן וביין טפל ולבן. יא וואס איז נייעס? סאו מ'האט געמאכט א ברעיק זונטאג ווייל כ'האב א מצוה געהאט, כ'האב גראדע געוואלט שוין רעקארדן דאנערשטאג נאכט באט כ'האב געהאט א כ'האב געהאט א ווידיא וואס כ'האב געדארפט מאכן דאנערשטאג און. ענד אט אפ, ווייס איך מיין מען איז ביזי מיט דעם מיט יענץ, פרייטאג אפילו, איך האב מיר דערמאנט א האלבע שעה פאר די ספרים סטאר האט פארמאכט אז איך האב נישט אויפגעפיקט זיין תפילין בייטל, אוי וויי, איך געווארן דרײַצן שבת סאו זונטאג אינדערפרי האב איך געדארפט לייגן תפילין און די ספרים סטאר עפענט צוועלף א איינזער, סאו איך האב געמוזט לויפן ווי א קוקו אויפפיקן דעם תפילין בייטל, פלאס ס'קומט א קידוש מיט דעם מיט יענעם, סאו איי ריעלי דידנט האוו טיים טו דא איט, סאו בעל כרחך האט די עולם געמוזט ווארטן ביז היינט, אקעי יעצט וואס וויל איך ארויסברענגען וואס איז די נקודה סאו ביי די בר מצוה בין איך געוואר געווארן יו נאו דעיס א לאט אוו פיפל דעט קעיר אבאוט יו מ'רעדט נישט סתם מענטשן וואס יאו האלא איך בין איך בין געווער סיק פאר דיין סטאף יאו מ'רעדט דא מענטשן ווייס שכנים נעיבערס חברים ווייל ביי דיפאלט די גייסט אין אלס פלעזענטרי פורפעסעס ווי די מענטשן וואס גייען ארום מיט די קליינע ווען זיי מאכן חתונה גייען זיי ארום מיט די פאקעט סייז. אינוויטעישאנס וואס זיי האלטן אריין געבן פאר יעדעם און די אנלי יוטיליטי איט עקשעלי העז איז ווען דיין ווייב רופט דיך אדער דיין באבע סאו מאכסטו סירקלס און מענטשיס און סטארס דערויף ווייל יו אן די פאון באט יא בקיצור מיט דעם אלעם א לאט אוו פיפל שאוד אפ, דו פארשטייסט, מענטשן און יו נאו, אזוי ווי איך האב געזאגט, מענטשן וואס פיפל זעט איי נאו, באט נישט אלץ ביסטו זייער אינוואלווד און יו נאו, דו ווייסט אים, קענסט אים דא, קענסט אים דארט, און ס'איז געווען אנדערע זיין שטאט, מענטשן האבן זיך אריינגעשלעפט, משפחה איז דיפרענט, ווייל משפחה איז לייק ראולינג א דייס, יו געט וואט יו געט, דאס איז די מאנאפאלי באורד, דיז אר די מאווס יו קען מעיק און דיז אר די דעסטענעישאנס יו קען געט אן, מיט איין פעטער יו לענד אן גאו טו דזשעיל, מיט א אנדערע פעטער יו לענד אן א טרעזשער טשעסט, אזוי איז עס. מיין איין פעטער האט מיר געזאגט אפן, שעיפעלע, ער האט מיר געזאגט איי לאוו יו, באט ער האט מיר געזאגט שעיפעלע איך קום נישט אריין. איך בין אין די קאנטרי, איך גיי נישט טרעוולען דרײַ שעה איטש וועי, ביי. אבער אנדערע פעטערס האבן עס יא געטון, באט דעטס וואט יו געט, יו געט וואט יו געט וויט פעמילי, טעיק איט אר ליוו איט, איט איז וואט איט איז, באט עניוועי. באט חברים, גוטע ידידים, דארטן ווייסט ווערסטו געוואר אביסל אה, יו נאו וואט, ווייל למעשה איף יו אר סאמבאדי דעטס אוט דער, יו נאו א לאט אוו פיפל נאו יו, ס'איז זייער שווער צו וויסן וואס, ווען, ווער, סאו ס'דא חברה, איך האב מיך געטראפן מיט א גרויסע גרויסע סעלעבערטי פאריגע וואך, סאמבאדי דעטס אאוט דער און די טאפ טען פערפארמערס, און איט וואס ווערי אינטערעסטינג ער האט נישט

און ער קוקט זיי אן ווי מאריטשקעס, איך לייג א נעט מיט א דזשי ארויס פון דא. סאו באט איך אן די אדער הענד, איך האב אנדערע אפילו יא, זייער אסאך מענטשן גייען מיר אויף די נערוון, און אסאך מאל פילסטו ווי דו וואקסט אריין אין קינדערגארטן, באט. איטס ווערי אימפארטענט פון אפאר פון אפאר פוינטס אוו וויוס יא צו אינטערעקט מיט מענטשן אפילו ביזט די סאו לאמיר אננעמען אזוי יעדע מענטש מוז האלטן אז ער איז קינג ווייל אז נישט דער איז נאו פורפעס אין לייף דאס דיך נעמען די לעבן די פארשטייסט יעדער מוז אויפשטיין אינדערפרי איך בין די מען סאו די וועג וויאזוי די מח ארבעט סאיז דא צוויי מיני מוח'ס. אסאך מאל איז דא מענטשן וואס קענען עס קאמביינען צוזאמען באט איטס ווערי דיפיקולט, דו האסט די אינטראספעקטיוו מח, מענטשן וואס זיי זענען זייער אנאליטיקעל, דו פארשטייסט? העגל האט עס אנגערופן די דייעלעקטיקעל מיינד, סאו, סארי, וואסער ברעיק. שוין געהאט צופיל קאפי זיין סאו האסט דעי מענטשן וואס זיי אווער ענעלייזן יעדע זאך יעדע זאך סאו די האסט אקסן וואס יעדע מין זאך מוז האבן נישט דווקא אקסן באט די האסט באקומען א אימעדזש אדער די רעדסט דיך איין ביסט אן ענעליטיקעל מיינד דארפסטו יעדע זאך אווער ענעלייזן סתם צו זיין רעלעווענט די פארשטייסט אזוי ווי איינער וואס הערט נישט אויף רעדן אין פאעטרי ווייל ער האט זיך דערקלערט א פאעט און די האסט א קאנווערסעישן מיט אים און איז יעס יעס עז די רעין קאמס דאון די סאלעם סטאון די די וואס? שעפעלע לאמיך אפ כ'ווייס שוין רעין סאלעם סטאון עטס רעד מיר יעצט וועגן קוגל באט יא אה סאו למשל דזשארדען פיטערסאן האט די פראבלעם דזשארדען פיטערסאן איז א קלוגע דוד כ'נעם עס נישט אוועק פון אים באט ער פילט ווי ער דארף לייגן מינינג דיפער מינינג אין יעדע זאך, א גענוצטע טישו, סאו די טישו וואט איט רעפרעזענטס, סאו רעפרעזענט גארנישט, ס'איז א טישו אויף א ראדני טיש, דעטס וואט איט איז, איינער האט געבלאזן זיין נאז, ער האט עס דארט געלאזט ווייל ער איז א פיגי, און דא ענדיגט זיך עס, ווייסט איך מיין ס'נישטא קיין דיפער מינינג, ס'איז געווארן היינט א משוגענע סאסייעטי ווי יעדע זאך דארף האבן דיפער מינינג, סאו וואס דאס גיבט די אביליטי פאר מענטשן וואס זענען זיראו, האבן זיראו קריעטיוויטי, און קענען דיך איינרעדן אז ס'ליגט דיפער מינינג אין זייער אקסישקייטן, דו פארשטייסט? איז גענומען פעינט איז די פערפעקט עקזעמפל, דו פעינטסט א אגלי פעינטינג וואס האט נישט קיין הענט און קיין פיס באט ס'ליגט אונטער דעם דיפער מינינג, דו דארפסט ארויסהאבן ווען איינער שרייבט א שלעכטע ארטיקל און דו גייסט דו אווער ענעלייזט יעדע ווארט וואס ער רעדט דא איז ממש הימל און ערד וואס ער מיינט ארויסצוברענגען, און איך רעד אפילו פון. מענטשן וואס האבן ארויס געגעבן בוקס אין די לעצטע פופציג יאר, סאו די האסט די די מענטשן וואס גייען און זיי נעמען א בוק און זיי זאגן, סאו וואס ער האט געמיינט ארויסצוברענגען מיט די ווארט, ניין די ווארט וואס ער האט ארויסגעברענגט איז די ווארט וואס ער האט געוואלט ארויסברענגען, ס'ליגט נישט גארנישט אונטער דעם, ס'איז אקשי קאפ, סאו דזשארדען פיטערסאן אויך, יעדע מין זאך מוז האבן עפעס א די, ס'האט נישט קיין דיפער מינינג, לאז מיך אפ, נישט דיזני סטאריס האבן דיפער מינינגס, און נישט נישט יעדע. חריג וואס האט ארויסגעגעבן עפעס א בוק און מיינט אז ס'ליגט אונטער דעם, למשל דאסטאיעווסקי איז א פערפעקט עקזעמפל ווי מענטשן האבן גענומען זיין ווארק און מ'האט עס צעלייגט אויף קליינע, דאסטאיעווסקי איז געווען זייער א קלוגע מענטש און האט ארויסגעגעבן גוטע בוקס וואס און ער איז געווען זייער זייער א קלוגע ענאליטיקעל מענטש הונדערט פראצענט כ'נעם עס נישט אוועק כ'האב געליינט אלע זיינע בוקס באט תכלית, ווען דו גייסט אריין אין זיין בוק, קענסט, ס'איז פריטי אבוויעס די פוינטס וואס ער וויל ארויסברענגען, צו ס'איז אין די בראדערס קאראמאזאוו צו ס'איז אין קריים ענד פאנישמענט, פיין. דו גייסט נישט יעצט צונעמען און נישט די גמרא און נישט א פסוק חומש, מענטשן גייען און מ'שטעלט זיך אויף יעדע ווארט צו ער האט געזאגט, היז נאט דעט קאמפליקעיטעד. סאו דו האסט דעם מין אנאליטיקל מיינד וואס קוקט יעדע זאך אן טיף. נאכדעם האסטו, וויטש איז מאוסט אוו סאסייעטי, ווי יו טעיק לייף עז אזוי ווי ביסט א ווינדשיעלד בעיסיקלי. דאס איז דיין וועג וויאזוי דו קוקסט אן לעבן. יו לוק עט וואטס אין פראנט אוו יו, און יו דיעל מיט פייגל אפפאל און רעגן און קליינע שטיינדלעך עז דעי קאם אלאנג, דו פארשטייסט? דאס איז דא, דו פארסט אויף אַכציק מייל א שעה און דו זעסט ס'איז דא א קאר אין די פראנט וואס ס'איז דא טרעפיק, פפפפ, יו סלאו דאון, פארשטייסט? דעטס האו מאוסט פיפל וויו דעיר לייף, דו פארשטייסט? סאו. ס'איז שווער פאר מענטשן וואס זענען זייער קריעטיוו און האבן יא די מין אנאליטיקל מיינד צו קענען סוויטשן צו ווינדשיעלד מוד, דו פארשטייסט וואס איך זאג? און איטס א ריעל טשעלענדזש, איטס א ריעל טשעלענדזש, און רוב מענטשן זענען אין ווינדשיעלד מוד, דו פארשטייסט? סאו ווען דו טרעפסט מענטשן וואס זענען אין ווינדשיעלד מוד און יעצט דארפסטו סוויטשן צו ווינדשיעלד מוד, אה, וויאזוי טו איך דאס? וויאזוי טו איך דאס? דו פארשטייסט? סאו, איך האב אבער דעסיידעד אז איך גיי עס יא טון, און ס'איז זייער שווער אסאך מאל, באט איטס סופער נעסעסערי ווייל קודם כל איף יו קיעפ געטינג, איף יו סטעי אין יור העד, אויב דו בלייבסט אין דיין קאפ און גייסט קיינמאל נישט אינטערעקטן, גייסט קיינמאל נישט באקומען קיין לעטס קאל איט נעגעטיוו פידבעק, אדער בכלל פידבעק, גייסטו קיינמאל נישט גייסט יו גאנא לוז גרעספ אן ריעליטי, אזוי גייט עס זיין, די גייסט פארלירן דעם די זאך וואס האלט דיך גראונדעד, די גייסט בלייבן אין דיין אימעדזשינערי דריעם לייק מח, און פיפל גאו קרעיזי אין די אנטשארטעד טעריטארי, אין די באהאלטענע פארשטייסט אזוי ווי די קלאזעט ווי די ווארפסט אריין זאכן די ווייסט נישט וואס דארט טוט זיך. האסט א בעיסמענט וואס דו האסט אראפגעטראגן? איך האב געטראפן זאכן אין מיין בעיסמענט פון ווען איך האב געמופט אין די הויז. און לייק וואט? פארוואס איז דאס נאך דא? פארוואס האב איך דאס קיינמאל נישט ארויסגעווארפן? באט יא. און וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען? וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען? אה יא. סאו בקיצור. עס איז זייער וויכטיג צו באקומען פידבעק עט אלל, אינטערעקט מיט מענטשן, און נאכדעם איט גיווס יו די עביליטי טו טשעינדזש יור פערספעקטיוו, צו קענען וואקסן, ווייל ווען דו גייסט ארויס אויף די גאס, יו העוו לייוו טעסט טעסט סאבדזשעקטס טו יור טיעריס, אזוי איז עס, דו האסט א מין פערסעפשאן אויף לייף, ווייל יעדער איינער האט זיין אייגענע אזוי ווי ס'איז אימפאסיבל צו האבן א פאזישן אין מיין אפיניען אן דעם וואס דו זאלסט האלטן אז דיין פאזישן איז די אנלי פאזישן דעטס ווייעבל. ס'איז זייער זייער שווער. ס'איז אזוי ווי די דעט פענעלטי. יא, ביסט אדער פרא אדער אגעינסט. קיינער, ס'איז נישט דא קיין מידל גראונד אין די דעט פענעלטי. ס'איז נישט דא קיינער וואס האלט נעם אים און לייג אים אין א קאומע. דו פארשטייסט? אדער איז עס די וועג אדער איז עס יענע וועג. אוואדע מען קען מאכן סערטען פשרות וויטין דיין פוינט אוו וויו, באט דאס איז נאר טו די פוינט ווי דו ווילסט יענעם עפיעזן, דו פארשטייסט? קיינער מאכט נישט קיין פשרה אין היז אוין קאנוויקשענס אנלעס ער פילט ס'איז נעסעסערי פאר די קארענט ענווייראמענט וואס דו ביסט אין, דו פארשטייסט? סאו ווען דו ביסט חתונה געהאט דו האסט דיין וועג און דיין ווייב האט א אנדערע מין וועג, סאו די ריזען דו מאכסט א פשרה איז נישט אלץ, מאוסט אוו די טיים איז עס נישט ווייל דו האסט מסכים געווען אז ס'איז דא טרוט אין וואט שי סעז סאו איט, ניין ס'איז ווייל אקעי איך וואוין מיט דיר סאו פאר די סעיק אוו די מערידזש דארף איך אביסל קאנסידן, ס'איז זייער שווער מענטשן זאלן אריינטראכטן און עס איז נעבן דיך ווייסט איך רעדט סאו. אזוי איז עס עניוועי. באט אסאך מאל זענען דיינע קאנוויקשענס ראנג, דעי אר ראנג, יו נאו, היטלער האט אויך געהאלטן אז ער איז הונדערט פראצענט גערעכט, יו נאו, ווען ער האט גערעדט וועגן די אובער מענטש און וויאזוי הייסט ער, און פרויד האט געהאלטן אז ער איז גערעכט, באט למעשה עדלער'ס מהלך איז די מהלך צו גיין, באט עניוועי, נישט פאר יעצט, יוי אה, באט אין שארט, ביי די וועי, פרויד האט געהאלטן אז מען דארף אלץ צוריק גיין צו די פעין פון די פעסט, יור פעסט דיפיינד יו, און עדלער האט געהאלטן ניין מען דארף גיין אין די פיוטשער, באט ס'איז דא א וועג וויאזוי מען קען עס עמעלגעמעיטן, באט וואטעווער. די פוינט וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען איז, ווייל מען גייט שוין ארום אין סירקלס צו לאנג און מען דארף צוקומען צו די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען, איז אזוי. אז דו גייסט נישט ארויסגיין פון דיין באבל און דו גייסט נישט אינטערעקטן מיט מענטשן יו גאנא קיפ סטעיאינג אין די לופ פון איך בין גערעכט איך בין גערעכט איך בין גערעכט ענד וואט העפענס איז דו ווערסט א נארסיסיסט דו ווערסט א דעפרעסטע מענטש סאו זיך טרעפן מיט מענטשן אפילו אויב זיי זענען אן א מאטש לאוער קאגנעטיוו לעוועל ווי דיר סהאט יוטיליטי באט די מאוסט פראפאונד, לאמיר עס איבערזאגן שטאטעלעך, פראפאונד, די מאוסט פראפאונד עפעקט איט העז אן יו איז, ס'געט דיר אהבת חינם, וואס מיינט אהבת חינם און וואס מיינט שנאת חינם, איי דאנט קנאו באט הי העז א סיריעס שנאת חינם פעיס. סאו דאס איז א זאך וואס דו דארפסט אינטערנעלייזן וואס דאס מיינט א שנאת חינם פעיס. שנאת חינם פעיס מיינט ווי דו האסט פרי-דזשאדזשד איינעם בעיסד אן היז עפיערענס און ער איז א שנאת חינם פעיס, דו האסט אים נישט ליב ווייל אה. איינמאל ער עפנט זיך די מויל סלאולי גייט די שנאת חינם פעיז אוועק אדער ס'גייט ווערן סאך שטערקער אהבת חינם אין א סערטען סענס האסט יענעם ליב פון א אוטער אפירענס יוזשעלי מענטשן האבן ליב אנדערע מענטשן ווייל זיי פיטן אריין אין דיין וויאזוי הייסט עס אין דיין פערסיווט באקס וואס די האסט ליב סאו א איד וואס איז א חסידישער איד, ביי דיפאלט גייט ער קאוט אן קאוט ליב האבן אן אן זיי קענען, ער גייט זיין קאמפטעבל, ליב האבן איז נישט די גוטע ווארט, ער גייט זיין קאמפטעבל אין היז ענווייראמענט, סאו ער גייט דאווענען אין זיין שול אפילו ער קען נישט יעדעם, באט ס'איז דער זעלבער מין אווער, דער ליטווישער איז דער זעלבער וועג, דער ספרדישער, דער תימן'ער, און די גוים אויכעט, די גאלף גוים, איך בין געווען נעכטן. גאנץ פרי אין וואווא בין געגאנגען זיך קויפן א קאפי, און כ'האב געזען צוויי דודס, צוויי גאלף דודס, זענען אריינגעקומען מיט די קורצע הויזן און מיט די גאלף שיך און קומען קויפן א קאפי, ס'איז דא לעבן די וואווא עפעס א גאלף קאורס נאט פאר, סאו דו קענסט זען אז די צוויי מענטשן זענען געשניטן פונעם זעלבן טייג, אפילו אויב זיי זעען אויס אנדערש,

סאו דאס מיינט נישט אהבת חינם, ס'מיינט וואס איז די ווארט וואס מ'קען וואס מ'קען מאכן, כ'ווייס נישט וואס די וואס די ווארט פון היברו און לשון קודש איז לייק, ס'דא ליב האבן און נאכדעם איז דא ליב האבן, פארשטייסט וואס איך זאג? כ'ווייס נישט וויאזוי, האסט ליב א דאונאט? נאכדעם האסטו ליב דיינע קינדער, ס'איז א אנדערע מין לעוועל פון ליב האבן, באט אין ענגליש איז דא די צוויי ווערטער ווייל ענגליש איז די רייכסטע לענגווידזש וואס איז דא, ס'האט דאך מיין איך די מערסטע ווערטער, דער איז א דיפרענס ביטווין לייק ענד לאוו, דו פארשטייסט? סאו יא, לאוו איז אויך געווארן עפעס א מין טמא'נע ווארט. און ס'איז ס'איז שווער, ס'איז שווער פאר מענטשן זאגן איי לאוו יו טו יור סעלף, לוק אין די מירער עווערי דעי און סעי יו אר ביוטיפול בוי, טשיילד, איי לאוו יו, ניין ס'איז שווער פאר מענטשן דאס צו זאגן, דאס איז די הארדעסט לאוו איז טו גיוו טו יור סעלף, לאוו דיי סעלף, סאו יא, סאו לאוו איז א שווערע ווארט צו זאגן און צו אינטערנעלייזן, ווייל מענטשן ווייסן נישט וואס לאוו מיינט, באט עניוועי מ'גייט נישט מאכן קיין, אה, שעפער איינציגער מ'גייט מיך ארויסווארפן פון די דריטע פלאר, אה. באט די נקודה לענין ענין וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז לייקינג חינם כ'האב געקוינט א טערם, איך האב נישט קיין ווארט אין לשון קודש פון פון איי לייק דיס און איך האב עס נישט ליב, אין לשון קודש האסטו אהבה, האסט חמדה, ווייסט איך מיין, איך ווייס נישט וועלכע נאך ווארט, אפשר מען קען מיך אריינהעלפן, א ווארט אין לשון קודש וואס רעפרעזענט לייק, נישט לאוו, לייק, כ'מיין אז אין לשון קודש איז נאר דא אהבה, דו גוטע אהבה, שלעכטע אהבה, אהבת אוכל, אהבת בנים, באט וואטעווער. סאו, דו קומסט אריין אין א ענווייראמענט וואס דו האסט ליב. איך האב ליב די ענווייראמענט, איך בין קאמפארטעבל אין די ענווייראמענט. סאו דאס איז ווי מענטשן גרעוויטעיטן באט ס'איז דא א טיפערע לעוועל פון אהבת חינם, וואס דאס איז אז די מער דו אינטערעקטס מיט מענטשן, די מער. יו געט אן עפרישיעישאן, לעטס קאל איט לייק דעט, אוי איך מיין דאס איז א גוטע ווארט, יו עפרישיעיט יענעמ'ס פוינט אוו וויו, דו עפרישיעיטסט יענעם עז א יומען ביאינג, און דו עפרישיעיטסט יענעם עז א פארט אוו א דיפרענט סאסייעטי, דיין סאסייעטי ענווייראמענט, אן קיין דזשאדזשמענט, סאו וועגן דעם, איך האב יא ליב צו אינטערעקטן מיט מענטשן, קודם כל באקומסטו זייער אסאך פידבעק, און ס'איז זייער זייער גוט, נעגעטיוו אסאך מאל, וויטש איי לאוו ביי די וועי. איך האב מיט מענטשן אינטערעקשאנס אויף וואטסעפפ, מענטשן ווערן אויפגערעגט פון מיינע זאכן, נישט אויפגערעגט באט מענטשן האבן ליב, דו ווייסט וואס כ'מיין, צו געבן אביסל פוש בעק וואס כ'האב זייער ליב, ווייל איט גיווס מי א טשענס טו מער ארטיקולעיטן מיין אייגענע טאטס, און אסאך מאל יו נאו, אה, אקעי, איי העיר וואט יו סעיאינג, באט אסאך מאל האב איך טאקע די גרויסע תאווה פון אריינקומען מיט א, אההה, דו מיינסט, דו דאס, אראפרייסן, אריינרייסן, באט אוועראל, טריי איך מיך צו בעהעיוון ווען ס'קומט צו די זאכן. באט יא, איך מיין ס'איז א זייער וויכטיגע נקודה, וואס מענטשן דארפן טוהן איז, דארפסט אנהייבן אוועק גיין פון דיין פוינט אוו וויו, כדי דו זאלסט האבן דיין פוינט אוו וויו מוזטו האלטן אז דו ביסט גערעכט, אדערווייז וואלסטו נישט געהאט די פוינט אוו וויו, דו ביסט פארט פון די חסידות ווייל אקעי ס'איז דא חברה וואס זענען פארט פון א חסידות ווייל זיי זענען דארט אויפגעוואקסן און ס'איז דזשאסט די מאוסט קאמפארטעבל אפשען פאר זיי רייט נאו איי גאט יו איטס איז נאט אזוי ווי כ'האב געזאגט מאוסט פיפל אר אין ווינדשיעלד מאוד סאו כדי איך זאל קענען ענעלייזן צו די חסידות ווי איך בין אויפגעוואקסן אדער די קהילה ווי איך בין אויפגעוואקסן איז די רייט טינג, איטס גאוינג טו טעיק עפפארט, און איך האב נישט קיין געדולד און סאטש קוואוט אנקוואוט מיינוט טינגס אריינצולייגן א עפפארט, איך האב נישט קיין געדולד צו לייגן א עפפארט אויב די לבוש מאכט סענס אדער, און אויך ווייל סאסייעטי פראונס אפאן יוזשעלי מענטשן וואס טשעינדזשן, און די מענטשן שטייען אוועק צו שטיין פון דעם אפילו אויב דו סוויטשט היטן, דו פארשטייסט ווען איך האב איך בין געווען א בחור האב איך געהאט א שטאפענע היט, און א סאטמארע בחור כ'האב געהאט א שטאפענע היט, למעשה מיין שווער האט יא געוואלט איך זאל טשעינדזשן מיין היט צו א הויעכע היט, מיין ווייב האט געוואלט, וואטעווער, ווייל זענען זענען אנדערע חסידות, אנדערע פוילישע פוילישע סיטשועישאנס, סאו איך האב אנגעטוהן, אלץ חתן האב איך געטשעינדזשט היט צו א הויעכע היט, למעשה מיין ברודער איז נאכדעם געגאנגען לערנען אין סלאנים האט אויך געטשעינדזשט, מיין טאטע, וואטעווער, משפחת בראך גייט היינט מיט הויעכע היטן, אזוי איז עס, באט איך געדענק אז איך בין געשטאנען אויף ביי די מאנסי באס, צוריק צו גיין אין ישיבה אין מאנסי, און איינער, נישט א משפחה מיינער, באט א משפחה פון א משפחה מיינער, איז אריבער געפארן מיט א, מיט די באס, ער געדרייווט א באס, און ער זעהט מיך דארט, עפענט אויף די היט, בראך! די רבי האט זייער פיינט געהאט די היט! און געפארן ווייטער. סאו יא, סאסייעטי פראונס אפאן יו טשעינדזשינג דיין דעות, באט אויכעט, כדי צו קענען טשעינדזשן דארפסטו דארפסטו נוצן א מח און דארפסטו אנהייבן ענעלייזן פארוואס האב איך עס נישט ליב? לאז מיך אפ, ס'דא סערטען זאכן וואס איז ווינטשיעלד מאוד, ווינטשיעלד מאוד אלל די וועי פראם סאנדעי טו פריידעי, באט למעשה ווען די ווען די גייסט אריין און די אינטערעקסט מיט מענטשן, אן א לעוועל ווי די דארפסט טשעינדזשן דיין ווינדשיעלד מאוד אביסל, ווייל אנישט וועסטו ווערן א נארסיסיסט און די גייסט האלטן דיין וועג איז גערעכט, סארי צוריק כ'האב פארגעסן אויסצושמועסן יענע פוינט, סאו ווען איינער סאו ווען איינער איז פארט פון א חסידות יא יוזשעלי אדער אן ענווייראמענט איז ווייל ער האלט חוץ פון דעם וואס מ'האט גערעדט וועגן ווינדשיעלד מאוד איז ווייל ער האלט אז דאס איז די עכטע וועג. יא דאס איז די דאס איז די ריכטיגע וועג, אדערווייז וואלסטו דאך נישט געווען דארט, יא? דו האסט אן אפיניען ווייל דאס איז די עכטע אפיניען, אדערווייז וואלסטו דאך נישט געהאט די אפיניען. די, יו נאו, צו האבן יענעמ'ס אפיניען איז זייער זייער א לאו לעוועל קאגנעטיוולי, דו האסט נישט דיין אייגענע אפיניען, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט. דו פלאפלסט, דו האלטסט אין איין נאכפלאפלען וואס יענער זאגט. און וועגן דעם זענען די וואס חברה וואס זיצן אויף די נייעס זענען א באנדע אקסן, ווייל דו האסט דיין אייגענע, דו האסט נישט ענעלייזט די ביל, דו האסט נישט געטראכט, דו ווערסט אויפגערעגט פון א העדליין, באם באם באם באם, און דו ווערסט, בעיסיקלי דו טריפסט אויף יענעמ'ס אפיניען, שעפעלע, ס'איז לאו לעוועל, גיי ארויס פון די לאך. סאו. היות דו האלטסט אז דיין אפיניען איז די אנלי אפיניען דעטס ווייעבל, ווייל אז נישט וואלסטו כ'נישט געהאט דעם אפיניען אין די פירסט פלעיס, איז זייער שווער צו קענען אינטערעקטן מיט אנדערע מענטשן וואס האבן אפאוזינג אפיניענס, און וואס געשעהט איז שנאת חינם. שנאת חינם, א חלק דערפון איז פיינט האבן יענעם ווייל ער איז אנדערש ווי דיר, אדער ווייל ער אליינט נישט מיט דיין פערפעקטלי ארטיקולעיטעד וועי אוו לייף. טו סוויטש דעט אראונד, איז דא אזאך וואס הייסט אהבת חינם, וואס הייבט זיך אן מיט לייקינג חינם. יו נאו, זיי אפן צו יענעם. און ביי די וועי, ס'איז מורא'דיג אינטערסאנט וואס איך טרעף אין מיין פערסאנעל עקספיריענס, די מער פרום און כאניאקיש איינער איז וואס איך האב געטראפן זייער אינטערסאנט זענען זיי האבן זייער ווייניג בייעסיס און ס'איז סאמטינג וואס ס'איז די דארפסט עס די דארפסט אינטערעקטן מיט מענטשן דאס צו זעהן באמת און ס'איז נישט אלץ אזוי אבוויעסלי באט זייער אסאך עכטע פרומע חניאקן מיט דעם דו רעדסט מיט זיי און דו ווערסט געוואר דוד דער מענטש דזשאדזשד זיראו יו נאו ער שמייכלט ער רעדט מיט דיר יו נאו וואט איי מין סאו ס'איז זייער וויכטיג קודם גיי ארויס פון דיין באקס הייב אן אינטערעקטן מיט מענטשן און ס'וועט דיר געבן אן אפרישיעישן פאר אנדערע מין מענטשן ס'שאדן די מין די רידזשעקשן פאר ער האט דיך יא פיינט ער האט דיך נישט פיינט, דזשאדזשמענט ארויף אראפ, אלע די מינע זאכן, ס'קומט אסאך מאל פון פון אין דיין מח, אין יור מיינד, רעדסט דיך איין אז איינער דזשאדזשט דיך ווען עכט דזשאדזשט ער זיראו, סאו דו פארשטייסט און פון די אנדערע זייט דו דזשאדזשט אנדערע מענטשן, דו האסט אים געדזשאדזשט אז ער דזשאדזשט דיך, סאו דזשאדזשמענט וויטין דזשאדזשמענט, דזשורי דוטי, דעטס איט, דו ביסט אויף א דזשורי דוטי, דו פארשטייסט? סאו וואנס יו סטארט אינטערעקטינג מיט מענטשן וועסטו געוואר ווערן ניין ס'נישט ווי כ'האב געמיינט ס'נישט ווי כ'האב געמיינט וויטש איז וויי איי לאוו אינטערעקטינג וויט פיפל די ווערסט געוואר ס'דא נייע מענטשן די ווערסט געוואר ס'דא מענטשן וואס האבן אסאך נאלעדזש ביסט נישט די קלוגסטע מענטש אין די וועלט און יא זענען אינטערסאנט זענען אינטערסאנט סאו דאס איז נאמבער וואן נאמבער טו מענטשן. זענען מורא'דיג מורא'דיג וויאזוי גיי איך עס זאגן, ס'דא מענטשן וואס דארפן וואס דארפן דיך האבן עט די ענד אוו די דעי, איך רעד נישט פון מיר, איך רעד ס'דא מענטשן די אלס אן אינדיווידזשועל, דעיס פיפל וואס דארפן דיך האבן אפילו אויב זיי ווייסן נישט זיי דארפן דיך האבן און די ווייסט נישט זיי דארפן דיך האבן באט דעי ניד יו, ווען די גייסט און די רעדסט מיט מענטשן. און הייבסט נאר אן א שמועס מיט איינעם וואס דו האסט עסומד אז ער איז זייער אומאינטערסאנט אדער זייער לאו איי קיו אדער זייער נישט דיין באל געים, הייבסט אן רעדן מיט אים, יענער הייבט זיך אן עפענען אביסל און יענער פילט wow ווייסט א מענטש וויל רעדן מיט מיך, א מענטש וויל שמועסן מיט מיך, און דו אויך אלס אן אינדיווידזשועל הייבסט אן זען wow יו נאו איך זע איך רעד מיט דעם מענטש און ער האט ענערדזשי, ער וויל זיך ארויסגעבן, ער וויל איינער זאל אים אויסהערן, אבוויעסלי איז דא א לימיט, ס'איז דא א לימיט וויפיל מ'קען אראפלייגן די מח אביסל, ווייל זייער אסאך מענטשן זענען בעניף יו, זייער אסאך מענטשן זענען העכער דיר, דו ביסט אויף א, דארפסט זיין אנעסט צו קענען וויסן ווי אין די טאטעם פאול דו ביסט, באט דו דארפסט אינטערעקטן מיט די מין מענטשן עסטו געוואר ווערן, יו נאו, ס'איז דא א ווארט. מ'דארף מיר דערמאנען די ווארט פונקטליך, באט יא ס'איז דא א ווארט אז ס'שטייט אין ס'שטייט אין די משנה, כ'מיין ס'איז אין אבות, הרג'ע מיר נישט, גדל א נהנה מיגיע כפו יותר מיראת שמים, אז איינער וואס ארבעט, אן ארבעטער, א פולנער ארבעטער, איז העכער פון איינער וואס האט יראת שמים, וואס מיינט דאס? סאו. וואס ס'מיינט איז אזוי, די בני יששכר אין א נאטשעל איז עס מסביר זייער גוט. א ירא שמים איז איינער וואס לויפט אוועק פון עבירות. איינער וואס לויפט אוועק פון מענטשן, כ'ווייס נישט, איי דאנט נאו. ער איז, ער קומט אריין דא מיט א קאפל, ער קומט דא אריין מיט דעם און דעם מין רעקל, און ער איז, כ'האב געזען שמיעסן ביים דאר, כ'ווייס נישט, און דו האסט פרי-קאנסיווד בייעסיס וואס מאכט דיך זאלסט אוועקלויפן פון יענעם. און די זעלבע זאך איז מיט הלכה. זעסט א איסור, ס'איז אסור, אסור, מען לויפט אוועק. א יגיע כפו איז איינער וואס שרעקט זיך נישט פון קיין איסור. ניין, שטייט ס'איז אסור, לאמיך עפענען נאך א ספר. און די זעלבע זאך איז מיט מענטשן, דו זעסט אנדערע מין מענטשן וואס זעען אויס אנדערש ווי דיר, און דו דערשרעקסט דיך נישט, גייסט צו, האו אר יו, וואס מאכסטו? און ווען דו קומסט ארויף אויבן אין הימל זאגט ער, גייט מען דיר אפירנעמען, אה, דו ביסט געווען אין ירושלים, הייסט, דו ביסט אוועקגעלאפן פון א איסור, דו האסט נישט געטראפן קיין לימוד זכות אויף מענטשן, כ'וועל נישט אויף דיר אויך נישט קען טרעפן קיין לימוד זכות. א יגיע כפו, איינער וואס דערשרעקט זיך נישט פון קיין איסור, גייט נאכקוקן, גייט טרעפן היתרים, וועט מען אויף אים אויך טרעפן א היתר. סאו ס'איז זייער וויכטיג פאר דיר אן א פערסאנעל לעוול, אז דו גייסט טרעפן היתרים אויף מענטשן, גייסטו עז א יומען ביאינג וואקסן און איטס גאנא גיוו יו אן אפערטוניטי צו טרעפן א העטער אויף דיך, זייער אסאך מענטשן, ס'איז זייער פעינפול, די עולם זאל הערן זייער קלאר וואס איך זאג, ס'איז מורא'דיג פעינפול צו לעבן אין דיין אייגענע באבל ווי יעדע זאך איז רעזענטפול, יעדע זאך וואס איז נישט דיר איז עפעס וואס איז, ס'איז מורא'דיג, ס'לייגט משוגענע פרעשור אויפן קאפ דאס. אבער די רגע דו הייבסט אן זיין אויף, מענטשן קוקן אן אויף די ברסלב'ע אלל לאוו נאו פלעי טייפ מענטשן, דו פארשטייסט ווי ער איז אויף דראגס, ער איז אויף וויד, איך ווייס נישט וואס ער טוט דארטן אין ראש השנה מיט דאס ארויף אראפ, יא, די מענטשן זענען זייער זייער, איך ווייס נישט וואס דארט גייט פאר, פון די אנדערע זייט מענטשן וואס זענען עקסעפטינג, אוועראל עקסעפטינג פון יעדעם איינעם איז אויך א שטיקל פראבלעם ווייל ס'מיינט ס'קומט פון א מהלך ווי דו האסט נישט קיין שום סטענדערדס, ס'דא, מ'דארף נישט יעדעם איינעם עקסעפטן, ווי די ראשי ישיבות פלעגן זאגן, דארף זיין גוט צו יעדעם און נישט מיט יעדעם, יא, באט ס'איז אויך דא א לימיט לאמיך נישט זאגן עפעס וואס איך וויל נישט, באט יא. ס'איז דא א לימיט פאר דעם אויך, די די דארף זיין א פערפעקט בעלענס פון די צוויי זאכן, באט די רגע דו עפענסט דיך, ס'גייט אראפ פרעשור פון דיין קאפ, דיין קאפ לאזט זיך אויף אביסל, וויטש איז ווערי אימפארטענט, סאו, ווען דו גייסט און דו טרעפסט מענטשן, חוץ פון דעם וואס דו גייסט דיך ווי די גייסט יענעם העלפן, יענער גייט פילן א סערטען טייפ אוו קאנעקשאן, די בראך קומט דא אריין היינט מיט שטות און תבלים, באט עניוועי, די גייסט אנהייבן קאנעקטן צו יענעם, יענער גייט זיך עפענען פאר דיר, און ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס דעי דזשאסט ניד דעט, דעי ניד יו טו גיי, גיי רעד מיט אים, האב נישט דעי פרי-קאנסיווט בייעסיס, דעטס נאמבער וואן, נאמבער טו, ס'גייט דיר העלפן, מאר דען עניטינג איטס גאנא העלפ יו גראו. און דאס האט מיך געמאכט אסאך וואקסן אין לייף, איטס גאנא העלפ יו גראו, און דו גייסט פילן ווי ס'גייט אראפ אסאך פרעשור פון דיין קאפ, סאבקאנשעסלי העסטו זעהן ווי איך פלעג אריינוואקן אין בית מדרש יעדער האט מיר נערוועז געמאכט, יעדער איינער, איך האב געהאט זייער אסאך רעזענטמענט, און היינט איך ניין איך עקסעפט נישט יעדעם איינעם, איים סארי, ס'דא מענטשן וואס גייען מיר נאך העווילי אויף די נערוון, און פאר גוד ריזען. פון די אנדערע זייט, דו הייבסט אן זעהן, יו נאו, דעם ימ ש, קוק ער איז אינטערסאנט, ער איז אומאינטערסאנט, באט יו נאו וואט, איך קען האבן מיט אים א קאנווערסעישן, סאו לאוער יור, נעם אראפ דיין וועיל, נעם אראפ דיין, גיי ארויס פון דזשעיל, פון דיין מח דזשעיל, און הייב אן טוהן, נישט אהבת חינם, לייק חינם. יאפ! ביי!